Näme o garaşdyňyzmy adamlar? Köpden bäri maňa normalny maşyn hediýe edip ber diýdiňiz. Essalawmaleýkim millet siz bilen ýene-de bir gezek kim? Nowruz däl, Nawruz. Audi etdik, Tesla etdik, ýene näme, ýene näme, ýene näme. Bir geýski maşynlar gelip otyr-ow diňe bilýäňmi? Diňe geýski. Men aýtdym-ow birazjyk normalny maşyn BMW edeýin diýdim-ow. Näme maşynlar geçirdik? Tesla, Dodge Charger, S-Class, M5, tufta musur bilýäňiz. Audi RS Q8 hem etdik. RS däl, S-Q8 etdik. Indem bolsa normalny maşyn edeli. Dogry dälmi? Näme maşyn döretýäňiz? BMW? Ýöne üç ýüz otuz beşlik däl. Test drive edenlerimiň, özümiň keýp alyp sürenlerimiň arasyndan moşnysyny ederis nesip bolsa. Geliň onda. Men köp garaşdym muňa. Adamlar hem köp garaşdy muňa. Ynanaýyň. Men kän aýtdym. E men nesip bolsa diýdim size şu maşyny berjek, berjek, berjek, berjek diýdim-de hiç beribilmedim. Hoş geldiňiz adamlar. Siz bilen hakyky monster. M8 Competition.

sekiz ýüz otuz, kyrk, elli, altmyş, ýetmiş, segsen, togsan däl. M sekiz Competition. Ine maşyn. Ine jiber. Ine-de size obzor. Ýene-de basýas munda adamlar. E men bu maşyn üçin çynam tolgunýan. Çünki bu maşyn men näçe sürdüm, şaşyk etdim. Keýpini çykardym da bu maşynyň. Şoň üçin men bir hili haýp etýän özüm içimden. Eý bu maşyn bilen bara gowy geçmişim barow. Dos oglanyň maşyny Dawaý diýdi men diýdim maşyn sürüp göreýin ber diýdim. Okey aldyk maşyny test draýwa. Test draýwam däl ol köçede sürüp ýörüs Hýustunda. Şu maşynyň eýesi sürýän adam näme etýär maşynyň keýpi diýip düz ýolda prosta gaza basýar. Şu at güýjüni duýýar. Erkek ýaly duýýamy duýýar basýar gitýär uçýar maşyn. Ýöne şaşka zat kän edenok risk edesi gelenok. Aý menem näme etdim maşyny aldym. Maşyn aldynda ýöräp barýan welin, ullakan haýwaý, şa ýolda, Teksasyňkynam lýuboý adamlar bilýändir, Hýustonyň ýollary gaty uly, dört-bäş sanyk nemeli, çyzgyly. Başladym maşyna münüp, gaza basýan, wrrrňňňýa Geçirdik sport moda polny aldym. Maşynyň arasyna geçip başladym. Birinji başda ýuwaş ýuwaş ýylan zmeýka etýäs. Bilýäňä? Şeýle. Soň o bolmady diýdim. Indi şaşka geçeli diýdim. Pon zang zang girip başladym. Eý başladym bu gaza gelip başladym ha birden. Maşynyň arasy şeýle ynanmarsyňyz bar hany. Şuň ýaly arasy galýandyr. Uly gepe müň toba ýazyr aýtsam öwünýän ýaly bolýandyr. Ýöne gitdim maşynyň arasyna zang zang şeýle geçip başladym. Kiçi-kiçi ýerler, birinji, üçünji liniýadan, dördünji liniýadan birinji liniýa uçup eýlä-beýlä. Gapdalyndaky oglan eýesi, Öö, dur-ow, ýuwaş, ýuwaş, öö, dur, dur diýdi. Gahary gelip sögüp başlady. Eý, men saňa maşyny muňa, muň üçin beremok, sür diýip diýdi-ow. Öz maşynyňda sür diýdi. Men aýtdym-ow, maşyn seňki ýaly sürlenok, prosta gaza basyp, dogry ýolda, düz ýolda eýle olar ýaly gydylanok. Sen näme üçin aldyň bu maşyny, MSX Competition, dogrudanam duýjakmy, şaşk etmejek bolsaň, uly ýolda. Eý, garaz, Balagyna goýber da şu taýda gaýdyp saňa maşyn berjek däl. Sen nähili sürýän ekeniň zat diýdi. Karoçe köp gep eşege ýük başlaýas abzor siz bilen. Daway. Näme maşyn iki müň ýigrimi birinji ýyl BMW M sekiz Competition dört dörtlük motor twin turbo charged twin turbo charged sekiz silindr twin turbo diýende düşünýäňiz a Dwoýnoý turbo, hemişeki ýaly adaptiw kruz kontrol, ýolda liniýalary tutar ýalak, BMW-de, Audi-de-de gördük, başgalarda-da. Indi iň esasy zat, serediň, ine modifikasiýa edilen zatlar maşyn. Içine Project Gamma, bu Project Gamma adamlar şul intekleri goýlan. Şul kompaniýa Project Gamma diýip, ýagny Amerikadaky iň uly kompaniýalaryň biri bolupdyr. iň bet maşynlara modifikasiýa edip berýär. Özüňiz instagramda-da giribem görüp bilersiňiz. Gaty bet maşynlar iň soňky derejede. Bu oglanam gitdi-de şonda etdirýär. Project Gamma näme ýaňky ýalak. Oň uje ady bar, şoňa gelip etdirýärler, ýöriteläp. Intake-leri ştaýa daşyna goýlan. Näme üçin? Howany daşardan çeken wagtynda arassa ter, sowuk howa içine girer ýaly, ştob güýje motora has köp güýç berer ýaly. Ýagny özüňizem bilýäňiz, köplenç intake-ler goýlanda içinde Motoryň içine egilip goýulýar. M8-e bular ýaly zat edip bolmaýar. Daşyna çykaralyň, şonuň hasam köp güýç gelsin. Horspaueryna entek aýtjakda at güýjüne. Maşyn polnusýu black, gara edi, black edition, gara edilen. Hatda tumannikler, faralar görşüňiz ýalak. Light diýilýär, birem dark, näme tintler bar. Light tint, dark tint. Bular näme bolýar ýaňky ýalak. Gümük diýýäs-ä biz. Şoňa gümük edilen ýöne açyk gümük. Garagümük däl. Bärini özi ýörit etdirdi, öňüne etdirdi. Nemelerini, lobowoýny. E bu bular ýaly maşyn alarsyň-da hem ýerine gömük etmersiňmi? Aýnalar Obama ýagtyny geçirenok diýär-ä. Şeýleräk. Geliň indi nemeleri göreli, tekerleri göreli. Iň soňky sport maşyny goýup biljek iň gowy tekerler du. Michelin Sport, e, Pilot Sport 4S. Şul tekerden gowusy üstüne ýok mundan aňara ýani iň soňky goýup biljek derejesinde. Tekerler ýigirmilik çukurlar zatlar duýýaň ýöne alaç ýok bu maşynda sport maşynysyny tagan başga näme etjek. Di nemeler tormuzlar kolodkalar görşüňiz ýaly MPackage daşyndan bildirýä. Eger-de bir maşynda meselem BMW-lary görýän bolsaňyz, üç ýüz otuz bäş çykýan gördüňiz, şoň hemmerini karbon fiber et diýerdim. Şu taýda meselem karbon fiber dursa owadan bolup bilerdi dogrudanam. Şu taýlary karbon fiber, bokowoýlar karbon fiber. Ýöne sen bular ýaly maşynda gezip ýörseň gap-gara görnenok çyra. Gijelerde bilýäňmi, sen çyra, men çyra, gel çykaly bir-bire şeýleräk gürrüňleri. Bu maşynda men karbon fiber men özüm hem aýtdym goýup oturma diýdim, çünki owadanlygy tam özünde bar. Bularam ýene-de začinýonda gömük edilen. Üstesine gömügiň üstüne gömük edilen. Owadanlyga seredäýdä, bul diskaň owadanlygyna seredäýiňdä adamlar. Oh my god. ASMR edelimi siz bilen birlikde. ASMR. Bar kirlerem elime jemledim-ow. Zyýany ýok muňa degýä. Indi yzyna gelýäs. Arkadaky çyralaram ýene-de zaçinýonny edilen ýumşak light zaçinýonny diýilýär. Ýani kän garaldylanok. Görşüňiz ýaly arkada birjik spoiler bar, kiçijik, inçejik. Meselem şunam aýryp ýene-de karbon fiber goýup bilýär. Ýöne uje widini gaçyrarmyka diýýän. Meniň pikirimçe şu widini gaçyrýar. Serediň. M8 Competition üýtgedilenok. 92-lik. kuzowa togsan iki Project Gamma diýşi ýazýanka ýaly nomerleri berdi. Geçenki näme audio videomda aýdypdym. Maşyn bezeýän zat 4 sany gülşitiliň bolmagy. Muňa serede durşuna. Indi men sizlere edilen az modifikasiýalar aýdyp bersem ýüregiňiz ýarylýar. Ýör, gezeli birazjyk 4 modifikasiýa. Bu maşynyň sesini eşitýäňiz-a? Oglanlar prosta bara izwinýaýs za wyraženýa orgazm geçirýä. Erkek ýalak aýtýan erkek gürrüň. Näme bar maşynda? Soft close. Içini görkezjekdä dur. Çünki içiniň interýeri gaty owadan. Başga girerde ýerem ýok andi şundan başlamaly bolýa içine girýas daway serediň. Içine serediň ya. Oh my god. Oh my god. Ne mi diyen içine ne mi diyen içine. Şimdi seredin. Men emişeki diyişim ya size aytyan. Şu renk menin in gov gören renkim. Bura bunu var ya bir hilce ineme renk bilen ediptirler. Ak renk bilen. Bro, muň owadanlygyna seredäýdä, özüňem aýdaý, lýuboý adamlar garşydakşy oturan pikiriňiz ýazyň, şul owadan dälmi siziň pikiriňizçe? Men aslynda ýaňkyýalyk men bu reňkleri halamok, ýöne sport maşynda muň durşuna serediň-ä aw. Ine, sideniýalar görşüňiz ýaly bucket seat, ýöne full bucket seat dä, bilýäňiz bucket seatler olar ýaly goýlanok, ýani M8 bucket seat berenok, u biziň bilýän o gatyja Bilýäňmi, sport maşynlardaky ýalak. Ol ýok. Ýöne özüniň boldugyndan bakyçysyny berýär. Hiç haçan M sekiz alyp-da dört adam oturaryn diýip pikir etmäň. Ýer ýok. Ýer ýok. Ine, egýäň. Muňa seret, özi öňe gitýär. Şu taýda näde oturjak maňa aýdaýda indi maňa seret indi maňa maňa seret indi seret polny yza aýtýan öz awtomat ýap gelýär bära seret gysyldym ýok oturyp bolanok ýeri ýok Men saňa bärden bir gözden seredeýin, bu göz göz özden seredeýin. Görkezeýin, muňa seret. Nirede ýer bar, näştaýda, ene seret, gyradatgan otyn. Men ene şuňa seret. Bärdäki oturan adam, meselem, rahat oturasy gelýär sürüji, dogry dälmi? Nirä girjek, muňa seret. Iliň girenok-ow. M8 alýan bolsaňyz, men dostlarym bilen köçede çyraçylyk etjek, daşarda sürjek, zat etjek, oň ýaly. Ýok, bolmaýar. Dört adama wapşe ynanmaň. arka sidenýalary gaty birahat oturyp bolanok ýola çyk gördüm. Uzyn ýola wapşe çykmaly däl. Geldik ana indi bolsa iň gyzykly ýerine maşynyň içine. Görşüňiz ýaly ine ortasy ýene-de bir gezek görkezeýin. Nemedir karbon fiber bärlerine bir gezejik basýaň açylmaýar. Şuňa da masgara etýär. Oňa zyýan ýok. Klimat kontrol bärde aýdymlar zatlar näme deriňiz ýaly üýtgeşiji knopkalar zatlar ýok. Meselem, indi bärlerini bilýäňiz. Ekranjagaz Aldyň meselem parkinglere yzlaryny öňüni ýenede görüp bolýa ýöne üç ýüz altmyş däldir bul. Erbetdä ýöne şoňa görä bolandada indi bärden gitýäs meselem eger islän zadyňy bärden oňarda ýöräber. Obyçny BMW bilýäňiz adamlar men bärini görkezip oturjak däl. Pedal shiftler ine neme näme diýilýä audi öwren näli pedal shift etmeli iň bolmanda ýani demir ýani edil porscheňki ýalak betinden däl ýöne bul ýene iň bolmanda plasmas däl o. I bärdenem bilşiňiz ýaly nemeleri üýtgetýäs modlaryna birinji ikinji her kim özüne görä goýýa. Egerde maşyn alan ýagdaýyňyzda obyçny M sekiz alsaňyz silere iki tekerli gelýä iki çekerli gelýä diňe yzlary ýöne M sekiz kompetişn alanyňyzda dört çeker we iki çekeriň arasynda saýlap bilýäňiz özüňiz ýani meselem menä şuny iki çekerede geçirip bilýän dört çekerede geçirip bilýän ene Kamp çişini alanyňyzda. Indi radarymyz bar. Bu maşyn bilen bolan wagtyňyz radar bolmasa, koneşno, bolmaýar. Alkantara gitdik bunda. Hemişeki ýaly adamlar ýatdan çykaramyzok. Nämäni howpsuzlyk kemerini ýola düşýäs. Ana bismillah. Senem operator nemäňi çek howpsuzlyk kemerini. Çaga etdik bir gezek boldy. Ey, maşyn äli basmak hem özü basyara, özü gitýär. Oh my god. Muňa serediň indi. Prosta ýok, hiç zat edim ýok. Ne komfort mod, ne eýleň beýleň, ne başga hiç zat ýok seret. Görýärmi? Tak, indi men size näme görkezeýin? Maşynyň esasy nemesine geçireýin. Ikil, ikinjisine geçireýin. MK geçdik şu wagt. Şuňa basyp durdum, MK geçdik. Daýa geçirýän, serediň indi adamlar. Güýje serediň.

Häzir men size daşardan görkezjek. Noldan 60-a nädip gitmelidigini görkezjek. Launch kontrol edersin, siposa edip dinlem edersin, oňa seret. Sesini eş daşary. Sesiň daşyna, diňe ses daşary sesini eşdiň indi. Häzir şu çukurdan geçeýin. Aýnalary açaly. Serediň onda. Ha, nemeler ýatdan çykardym, iň gowy zady bärde bar-a. Men size bir zat görkezeýin. Eger-de häzir geçeli bir gowja ýerde oturaýyn. Intekleriň sesini eşidäýiň-de. Her gezek sesi çekip alýa, özüne çekip alýa howalara. Serediň, ýaňy nämäni görkezjekdi? Mine şu taýda neme bardyr, bir datçik bar, sensor bardyr. Şu sensor meselem şulary haçan açjagyňy görkezýär saňa eliň bilen. Ine şu taýdaky sensor görşüňiz ýaly şuň bilen meselem gidip otyrsyň, sen Men ýalak mal bolsaň meselem wagtynda geçirip bilmeseň pat pat aýdar ýaly özi aýyt goýur ýa gyzyla gelýä edil need for speed oýnaýan ýalak ine meselem nemelerem geçirişiň üç taýdan etýäň serediň sport moda sporda geçirýäň sport plus sport sport plus e meselem iki sanaňy sö üç taýdan saýlap bilýäň dört çekerli iki çekerli maşynam azjyk gyzdy ýaňy gyzmagyna garaşdym indi adamlar aýym sory ýöne Ýyrtylmaly bolýa maşyn daş töweregi adamlary doly ýaman erbet özümi bir hili görýän şu taýdan şuňa zat etmegi ýöne alajym ýok çünki siz üçin etmeli bolýan sizem şoň gadyryny biliň. Şu gapdaldaky maşyn bir geçip gitsin şu taýda ýöne ýere gyzmak edip duruldamaýyn. Eşdiňdämi? Prosta oturan ýeriňde häli men maşyn süremogam. Gitýä sonda.

Eee adamlar turuzýa sow beýdip owara Allajan ýyrtylşyny munuň köşeşaý daw köşeşaý serediň onda häzir men neme etjek daşardan görkezeýin reski bara hiç zat neme bolmanka hudaý bar şu maşynyň bolsa daşarda goňşulaň sen ýigrenýä ýa hiç haçanam dostuň bilen neme bolup bilmeýäň ana daşardan hem gelýä porsche kaýen. Şuň ýanda gygyrtdyralma sensorynyň. Ne? Daway. Men hazır reski operator düşürýän. Men size reski şu wideony çekip berýän-de gutarýan oý sebäbi çünki adamlar çynarym rahatsyz bolýar. O çagalar ýatan bolsa men erbet bolýan. Edesim gelenok.

Özüňize meşdiňiz adamlar özüňize meşdiňiz nemäne intelektiň sesini gaty erbet içine alýar sesi howany içine çekip alýar wara ýürege düşdüler wara maşyn geçe geçe geçe geçe wideony bozýarlar o meniň gowy edip çekesim gelýär şeýdip bir ýyrtdyrasym gelýär daş töweregim adam doly rahatsam edesim gelenok sorry guys ýöne Eşdendirsiňiz-ow intek etdirip. Häzir indi men size noldan galk görkezjek. Serediň onda.

Garaz diýdim-ä, awa şu wagt men seniň keýpiňi çykaryp bilmedim, dogryňam aýdaýyn, etjek bolýan welin, çagalar bar, etme zat diýip gygyrýar. Hem bir bilýän, görüp otyryn çagalaň bardygyny, rahatynam edesim gelenok, ýöne bir wideo-da düşürmeli-dä, gowja bilýäňmi? Noldan, noldan galanymy özüňiz gördüňiz gygyryşyny, ýok ýerden sesiňi çykarsaň, serediň prosta daşary. goýýan. Prosta gaza batanyň üçin saňa neme berýär? Şu taýda edeli. Şu taýda.

Fyty fyty fyty fyty. Eý, hiç isleşmä bolanok, oglanlar hiç isleşemä. Näme üçin? Muňa seret, o taýda otdy, ullakan çukur dur-ow. Uçup gitýär o maşyn. Tormoza basýan, ýa gyýarly oturan zat birden durmaly bolýa. Häzir aňara goýarys. Eý adamlar şu gün hiç bolmady bolmady. Şoň üçin almaň diýen şular ýaly maşyn bar. Gaty erbet diňe ýigrenlersiňiz. Eý.

Bäş sekunt gygyryp oturýar o maşyn. Seret, ýene-de barlap gör. Maşyny alýaňyz köçede prosto keýp üçin alýaňyz-da sürüp başlaýaňyz. O-o-o, ýaman adam nämeler ýerlere geldik. Aý öýem tapyp bilemok onda. Ine şeýdibem ýene bir maşyn obzorymyzyň soňuna gelýäs. E, bir çudowiще gördüňiz, biri çyndanam bir monstr gördüňiz. 720 horsepower duýduryp bilendir diýip umyt etýän adamlar isleýşim ýalak, ýagny hasam beter edip bolardymy? Bolardy, ýöne mundan aňyr ýene-de edeniň peýdasy ýok. Şo bir zada gelýär. Gygyrtdyrjak bolýan, uje bir neme öýleň gapdalynda adamlar yani daşarda çagalar oynap ýör. Iş çykar wagty geldi. Çyndan hem düşünýän olaňa ýagdaýyna gygyrtdyryp alýan pörün. Sesem özüňiz eşdiňiz duran ýerinde gygyrýar. Aýtýana minimum kak prosta gaza batan wagty patar patar patar patar gygyryp otyr o maşyna duranok. Yani şeýdibem maşynymyzy jemläli. Halandyrsňyz diýip umyt etýän. Ýene-de meň bilen bir gezek Meň bilen galyň, şular ýaly wideolar göresiňiz gelýän bolsa, dostlaryňyz bilen paýlaşyň, laýk, kommentariýalaryňyz, pikirleriňiz ýazyň. Ýa belkim gowy eden däldirin, göwnüm alamok, ýazyň, gowy edenim bolsam, etmedigem bolsam, maşyny haladyňyzmy? Maşynyň bahasyny aýdyp geçdikmi? Maşynyň bahasyny aýtmadyk öýtýän, ýok. Asyl bahasy maşynyň näçe? Ha, ýüz ýigrimi, hawa. Maşynyň esasy asyl bahasy MSRP ýüz ýigrimi müň dollar. Meň dostum şuny näçe 80 müň dollar aldy ötden ýaňyşmasam. Ýöne diýjek bolýanym, ýene de garaşmaly bolsaňyz, menä lüboý maşynam garaşyp alyň diýýän. 3-4 ýyl minimum garaşyň, bahasy düşýär, ondan soň alyp bilersiňiz. Meň dostum 70 müň dollar aldy. Degýän maşyn. Eger maşgalaly bolmasaňyz, ýaňky diýşiň ýaly. Gaty birahat içinde oturan wagtyňyz, çünki sport maşyn. Şolar ýaly gürrüňler. Ýani mundan aňyrda nesip bolsa gowy wideolar çykarjak diňe level ýokara çykarýas adamlar meň bilen bile galyň siz bilen ýene bir gezek Nowruz däl Nawruz görüşýänçäk.